Û Îsayê Mesîh şûrê Xwedê bû û ji devê Xwedê derket. Gor mizgîniya Yuhena ji me re hewl didê. Bi wê şûrê hemî gitiş çêbû. Mesîh hat ser erdê. Hat, bîndinek ecîb bû ji qîzekê, mezin bî di nav însên de. Û li cî dîdan kitabê pêroz dî ser.

û gî jê ecîb dimon. Û Yesûa pir baqil bû û fehm dikir û daxê emrî xwe bû si sal li arta xwe li ber xelkê eliman li ser melekûtî Xwedê. Û Mesîh xuya kir pir tiştên ecîb li ser nexweşiyê û direhê pîs û pir mucîze çê kirin, ê kûr bi çavkirin, ê ker hêşt bibîse, Ê meşlûl hêştin bimeşe û pir rehn pîs ji însana derxist û mire ro kirin û ser bi hêro meşiyo û ji pênc nono û du mosiyo pênc hezar însan têr kir. Vê tişnagî çê kirin manê bibê ez ji cem Xwedê hatime û Xwedê vê quweta û hêza dayî me ser gitiştî. Mesîh bi çi re biguto bibe, dibî. Yanê destî xwe dîna ser çaba, çab çê dibîn. Û tişt çi nebî li ser nikonî. Û pir tiştin rind û kîbar çê kirin. Mesîh wê karê pê re bî temam dikir. Mucîzen pir kîbar çêdikir û pir xelk li pê wî meşî. Mesîh pir xelkê jî hez dikir. Le'no wî jî ji xelkê hez dikir. Pir însankî henîn bî, mutewade bî û pir însan çêkirin ji nexweşî yo û ber xelkê eliman ser Xwedê

Manê em tûbek in û vegerin ser ya Xwedê. Mesîh hot, Manê hezkirinê Xwedê ji însên re alon ke û wê tiştên nerm mabênê însên û Xwedê rind bike. Mesîh hot ser Paçahiya Xwedê ji me re deng kê. Hot, Ji me re hewl de rêkê ezmên çawa ye. Geh em li hev de wen rehmê, em ji hev de hest bikin. û em tûbe bikin bi gunê xwe. Yesû el Mesîh e hat her însankî muhtac xelas ke, hat ê kar bi guh bike, hat dilên ecar bi her însankî muhtac de. Hezkirina Xwedê di rêka Mesîh re xuya bû. Ne bes we kir Mesîh hat temenê gunê min û te bide. Çû ser xaçe, çû ser salîb. Ez devo însan im, em nikanin ji ber hev du guno bidin. Lê bes Mesîh çimkê şûrê Xwedê ye û li enna şûrê Xwedê ye, hewa tenê xwînê wî paqij e, xwînê wî pak e. Ku tiştî ji însên batir tine ye, hewa tenê bi avî, xwînê wî de guneh tine bî. Çû ser salîb ji ber me ve. Fiqare bî ji ber me ve. Birîndar bî ji ber me bû. Tazî bî ji ber me bû. Hezkirina wî li ser xaçê ji her însankî re bî. Û xwte Xwedê silav do Yesû bişînê ji alemê re û hew berxî temam in. Yanê vê guneha ji însen gî re di her wextikê de û di her zemankî. Û Xwedê vê soza dabî ser zimanî Pir pêxember o di Tewratê de. Heta pêxemberê toliyê, wextê Mesîh û hewl jî Yuhanna li Me'medanî ê ji dûr de Mesîh dî û destê xwe îşaretî wî kir û got, Heva berxê Xwedê ye, ê hatî gunê alemê rake. Wê ji tê em zanin Încîlê Yuhanna de bê. Ono kî Xwedê ji alemê hez kir heta berxê xwe şand ji ber me ve. Xwişk û birayên min, ez teva mihtac xwînê wê berxî ne, ge em bi wê xwînê wen şiştin. Piştî xaşê Yesu'a kirin tirbê û ra bî ji nav miriya. Bi pat xuyan ji pir telemîzên wî re şagirt bi wan re deng kir, bi wan re non xwar û piştî çar royî Mesîh dihat xuyan ji pir xelk re û şagirtê xwe re û pira bawar kir û îman kir bi wî û nas kirin, Diha wext bû gihekişe ezmên. Û got ez ê rihê pîroz ji her yekî re bişînim, heger te bixwazî. Xişk û birayê min, heger hûn dixwazin rihê pîroz warê hundir dilî te, tu mihtac î. Pê me vê duayê çûçik bike, bibe ya Xwedê li min wer rehmê. Ez mihtac rihê te pîroz im. A îman û bawer dikim ino Yesûa hat li ser salîb da. Temenê gunê mi li mi wer rehmê, miaf ke, mi pak bike û dilkê hecer be mi de. Tu mi ji gunê min paxiş bikê, tu dilkê hecer û nuh be mi de. Ge el gûr rêyê te bimeşim, were hefkirinê Mesîh têk dilî min. Were jiyanek pîroz û nuh bid min. Ge el gûr xwestekê dilî te bimeşim.